Siwmai, Mr Dave Fletcher fan hyn o Ysgol Bryn Tawe. Mae'r fideo yma mi edrych ar Office 365 a OneDrive, dau o apiau sydd ar gael o fewn hwb, mae'r plentyn chi yn defnyddio i cyflawni gwaith, rannu gwaith gyda athrawon a hefyd storio gwaith yn ddigidol. Wrth cyrraedd wefan hwb, bydd angen uh, mynd at Office 365. a byddwch chi'n gweld yn syth wrth uh, mynd at Office 365 bod sawl app ar gael fan hyn. Uh, Outlook ar gyfer e-bost, OneDrive, byddai'n mynd dros OneDrive yn y fideo yma ar gyfer storio gwaith, Word, Excel a PowerPoint, uh, tair app byddwn ni'n uh, meddwl bydd eich plentyn llu'n defnyddio fwyaf o fewn Office 365. Hefyd mae appi eraill, OneNote, Teams, Class Notebook, Sway a Forms, uh, dibynnu ar y dasg wrth gwrs a'r pwnc bydd eich plentyn chi yn defnyddio uh, rai o'r apiau yma. Uh, Lawr y gwylio fan hyn, mae yna ardal argymhellion sydd yn ddangos uh, ffeiliau bod eich plentyn chi wedi bod yn defnyddio yn fwyaf ddiwedda ac yn fwyaf aml a mae ffordd gyflym i cael mynediad y dogfennau yna ar y gwylod. Felly, beth cyntaf ni'n mynd i edrych ar yw yr apiau Office 65, felly Microsoft Word bydd ni'n agor yn gyntaf. Nawr wrth i chi agor y Word, mae yna opsiwn fan hyn i cael dogfen newydd, neu hefyd mae yna templedi fan hyn ar gael ar gyfer pethau fel CV, uh, neu creu flyer ac ati, dibynnu ar y dasg, um, ond dwi'n mynd i agor dogfen Word newydd. Pan mae Word yn agor, byddwch chi'n sylwi uh, mewn unrhyw app Office 365, mae'r gwaith yn arbed yn automatic. Mae dweud fan hyn document saved. Uh, mae'n bwysig i nodi bod angen uh, rhoi enw synhwyrol i ddogfen. Byddai'n gwneud lot fwy hawdd i ddod o hyd i'r ddogfennau yn y dyfodol os mae enw'n cael ei roi i'r ddogfen. Felly ar gyfer y dasg yma, rwy'n mynd i enw fe'n llythyr hanes, a byddwch chi'n sylwi, mae hwnna'n arbed yn syth nawr. Nawr, pryd mae'r gwaith yn arbed, mae'n mynd mewn i OneDrive eich plentyn. Felly, wrth mynd mewn i unrhyw app yn Office 365, i'r cornel yn y cornel uh, Top fan hyn, app launcher mae 'na ar gael. A mae OneDrive ar gael fan hyn. Felly, gobeithio, bydd y ddogfen yna nawr wedi arbed, co'n i'n llethr hanes fan hyn. Mae wedi arbed yn ddiogel mewn fan hyn. Be fi'n dweud, mae'n bwysig iawn i nodi enw sy'n hwyrol. Uh, os na, bydd pob dogfen yn cael ei alw'n dogfen 1, dogfen 2, dogfen 3, a wedyn bydd uh, tebygol o gael peil o ddogfennau fan hyn, heb enw sy'n hwyrol, a bydd rhaid mynd mewn i pob un wedyn i ddod o hyd i be, pa gwaith sydd angen. Felly, mm, syniad da, roi enw sy'n hwyrol ar pob ddogfen uh, pan mae'n cael ei agor. Uh, hefyd, mae'n ffordd neis o cael uh, gwaith yn dacos a threfnus, yw creu ffolderi, efallai bydd y plentyn lli'n barod yn cael ffolderi, ond mae modd fan hyn creu ffolder newydd, yn creu ffolder hanes fan hyn, a wedyn mae modd a symud dogfennau i mewn i'r ffolderi yna. So a fi drws nesau i'r ddogfen fan hyn, a gwasgu move to, Rhaid dewis ble fi moyn y ffeil mynd, so OneDrive, ffolder hanes, a fi mynd i symud y ddogfen mewn i'r ffolder hanes. A felly nawr, allai gweld bod y ddogfen yn ddiogel a daclus a threfnus o fewn y ffolder hanes. Mae'r opsiwn hefyd i lanlwytho ddogfennau sydd wedi cael ei arbed tu fas o hwb, falle ar cyfrifiadur neu cluniadur personol. Uh, lluniau, er enghraifft, uh, sydd ddim wedi cael eu creu yn hwb. Uh, os wrth mynd i'r botwm upload a dewis ffeil neu ffolderi, Mae modd dewis ar ffail, mi dewis y ffail yma gwaith hanes o'r ddogfennau, a mae'r ddogfen yma nawr yn mynd i lanloetho'n syth i'r OneDrive. So, rhaid nawr defnyddio'r ffail yma o fewn Office 365. Uh, nodwedd uh, arall sydd ar gael o fewn Office 365 yw rannu gwaith gyda staff yr ysgol. Os fi'n dewis y ffolder yma, y ffail yma, gwaith hanes, Mae modd i rannu'r ddogfen yma'n syth efo aelod staff yr ysgol. A byddwch chi'n sylwi yn gornel fan hyn, mae botwm share, rannu fan hyn, wrth gwasgu'r botwm yma. Mae modd i'ch plentyn chi dewis uh, cyfeiriad hwb, aelod staff yr ysgol. A wedyn mae modd gwasgu send a bydd y ddogfen yna uh, yn mynd at yr aelod o staff er mwyn uh, edrych dros y gwaith ac asesu. Felly, os ewn ni nôl mewn i OneDrive, Mae'r ffolder hanes yn nawr, a beth sy'n dda fan hyn, mae'n dweud wrth gwrs pryd mae'r ddogfen, pryd mae'r ffolder wedi cael ei defnyddio yn ddiweddaraf, pryd mae'r ffeiliau'r gwaith uh, diwethaf wedi cael ei diweddaru. Mae opsiynau arall fan hyn hefyd, uh, recent, shared, recycle bin fan hyn. Mae rhaid jyst yn fawr cael trefn ar eich ffolderi chi a gallu gweld beth yw dogfennau fod diweddar, unrhyw ddogfennau fod chi wedi rannu gyda aelodau staff.